yoggaa guutame. Wal-qamari ji'attiis kakadhe idha ittasaqa yogguu guutame. Naannoon isaa cufti hogguu guutame jechuudha wal-qixa hogguu ta'e. Wal-qamari ji'an kakadhe idha ittasaqa yogguu wal-qixa ta'e takkaa yogguu guutame.

Mee maalumaa isaanii sabata? Famaa lahum mee maaltu isaanii sabata? Maal abdatan? Laa yu'minuuna kan hin amanneef maaltu isaanii ta'e? Warri namanne kun kan hin amanneef maal abdatan? Ka toohida didaniif warri shirkii kun maaliif hin amanne?

bimaa yuucuuna waan isaan qomatti walitti qabatan, waan isaan qomatti dhoysan, yuucuun jechuun yukhfuuna jechuudha, dhoysan, waan mikrii haasidummaa qomatti isaan walitti qabatan ni beeka, sharrii. ni beekna. Fabashshirhum isaan gammachiisi yaa nabi Muhammad. Isaan gammachiisi isaaniif fedhe. Bi'azaabin aliim qixaaxa laalessaa ta'een isaan gammachiisi. Kheyrii didan sharriin didani. Eega isaan barbaadan azaaba jahannamiin isaan gammachiisi.

Suuratul Inshiqaaq achitti dhume. Tayyib. Ergaan suuraa kana keessatti dabre kan duraa maal? Maa huwa al-jawlatul awwal? Sodaachisa waa'ee qiyaamaatiin. Akkasiimii? Tayyib. Ergaan jiddutti lammaffaa irratti dabre suuraa kana keessatti maal? Galataa fi jazaa namni guyyaa boru arkatu. Akkana mi? Murtii faammaa manuutiya kitaabahu faammaa manuutiya kitaabahu galmee guyyaa qiyaamaa bakka lamatti akka kennaman barannee jirra. Warri sharriidhaa galmee eesaan kennaman? Bitaarraa garamiin? Duuda duuba bitaatiin kennaman jechuu. Jidduu tanatti ergaan Qur'aanni nuu dabarse san arra xumura irratti joolan sadaffaan ammaas akka jalqabaa kakuun Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa eegaleet waan namni osoo itti himanuu jallatu, namni osoo itti himan jallatu, namni osoo waa hunda waan isa amansiisu arku ittiin qaceeluu dadhabe lafa kayee jira. Waan inni ittiin gorfamuu ta'u waan isa biraa jechuudha.

Wal-leyli halkaniittis kakadhee wamaa wasaqa, waan inni if keeysatti hammate sanitti kakadhee jechuudha, dukkanaa fi waan nama irraa dhokate hunda baanaa je'e. Wal-qamari ji'aanis kakadhee jechuudha, idha ttasaqa jechuun yoggaa inni guutame immoo ji'a. Wal-qamari jechuun ji'aanis kakadhe, idha ttasaqa jechuun yoggaa inni guutame je'e. Hirrina duraan qabaa deemu san irraa ji'a halkan kudha afurii kudha shanii san baana je'ee abboleessu ji'a garayu hundaan guutame ka hirruu hin qabne san jechuudha. Walqamari ji'aan eessa kadhe iza tasaka jechuun ka yoggaa qaamni isaa guutame sanitti takkaa yoggaa dardaroome sanitti kakadhe immoo je'a. Latarkabunna jechuun wallaahi ni dabartan je'e. Tapha kan jechuun sadarkaa takkarraa numa dabartani an tapha ken sadarkaa takkarraa takkatti numa dabartan jee latarkabunna jechuun wallaahi ni seentani tapha kan haala tokko numa seentan jee an tapha ken jechuun haala duraan irra jirtan irraa tokko numa seentan akka tokkotti hin dawwamtanii numa jijjiiramtan jee Yaroon duniyaa tanaa numa jijjiiramtii jechuudha jee abboleesso dallansuu booda gammachuun numa dhufaa jechuudha wallaahi ni dabartan tapha kan sadarkaa takka numa dabartan jee an tapha kin jechuun takkarraa takkatti numa dabartan jechuudha yokaaniis latarkabunna Wallaahi ni yaabbattani tapha kan yaabbii takkanuma yaabbatten jee an taphatin jechuun yaabbii duraan irraa takkanuma yaabbatten jechuudha umrii kudha shanii irraa diiddama lakkaawwatten jechuudha yookaan diiddama irraa diiddamii shan numa lakkaawwatten jechuudha takkaahuu jiruu booda du'aaf numa teessan dhukkuba booda fayyaaniis numa dhufa jechuudha jee abboleeso Ayyee! Dhalachuu booda du'aan jira jechuudha. Balaa booda bal'inaan jira. Gammachuu booda gaddiniis numa jira. Dhukkuba booda fayyaanis numa jira jechu. Rakkachuu booda bal'oonis numa dhufti. Latarkabunna wallaahi ni seentan jee. Xabaqan jechuun jijjiirama tokkonuma seentanii. Anxabaqin jijjiirama duraan keessa jirtan irraa tokkonuma seentan jee.

Al-Qur'aanu Qur'aanni Rabbirraa buufame hoggaa isaan irratti haraame immoo jee laa yasjuduuna kan hin sujuunneef maaltu isaanii sabatee maaliif Qur'aanaaf gad hin gonan? Hogguu gara Qur'aanaa yaamaman maaliif hin dhufne? Waidaa quri'a jechuun yogguu qara'ame aleem isaan irratti koottaa Qur'aana dubbisnaa. Koottaa masjid reenaa koottaa tafsiira qaraanaa yoggaa jaaniif laa yasjuduuna kan laafanii hin dhufneef mee maaluma abdatan mee maal dalagan jee yaa obboleesso wa izaa quri'a yogguu dubbifame aleeyhim isaan irratti aayaatun minal qur'aani qur'aanni aayatoonni rabbi irraa ta'e yoggaa dubbifame immoo jea laa yasjuduuna kaan kan hin laaffanneef jechuudha sujuuda kan buuneef jechuun ka qur'aana hin laaffanneef mee maaltu ta'e Yoo Qur'aana dura dhaabbachuu dadhaban yoo Qur'aanaaf hin laaffanne mee maaliif laafan jechuudha ergaa eenyuu si qeebalan bal lakkii waa waan Qur'aanaa laafu hin qabanii jee Allaziina kafaruu jechuun isaana wan kafranii qalbiin isaanii goggoyde immoo jee yukazzibuuna jechuun ni kijibsiisanii waan sujuuduu hin qaban

Waan isaan shirkii qabataniif jecha, waan isaan shirkii irratti didaniif jechuudha takkaa waan toohidaa ma'waa Rabbitti amanuu didaniif, waan quraanaa laafuu didaniif jechuudha, wallaahu a'lamu Rabbumaatu beekan muujee bimaa yu'uuna waan qomatti isaan dhoysan Rabbumaatu beeka je'au.

bi'azaabin aliimun jechuun azaaba laaleessaa tahe isaaniif odeessi yaa Muhammadu. Tabshiiraa miti gaa obboleessoo fabashshirum jechuun eega isaan jahannam malee didan jechuudha ragaa qabatamaa waan hin qabneef jechuudha je. Waan qur'aana didaniif jecha isaaniif odeessi bi'azaabin aliimin azaaba laaleessaa tahe isaaniif odeessi immoo je.

Lahum isaanii tahaadha jee ajrun galanni Rabbirraa isaanii tahaadha jee ghayru mamnuunin jechuun ka dhuma hin qabne yookaan ka cinnanna hin qabne jechuudha badhaasa warra Rabbitti amaneeti jechu hasbunallah ummata kana Rabbi nu haa godhu xayyib ergaan suuraa kana keessatti xumuraa kan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa muujizaa garagaraatiin akka kakatu barannee jira Arra kakuu maaliin jalqabe Rabbiin? Waan fedhetti kakatuu abbaan fedhe isa hin gaafatu. Maaliin eegale kakuu? Bishafa, shafaqul ahmar, jedhaniin. Ifa reefuu yogguu makhribni azaanamu san takkaa yogguu makhriba salaanne san xarafa seensa duniyaa, seensa addunyaa irratti hafe san. Rabbiin kownii kana keessatti waan hin kakanneen hin qabu. Ifni san ifa diimaadha. Isa booda ifa daalachaat dhufa, isa booda dukkanaat dhufa. Rabbiin ifa adii sanittis kakatee jira. Arra ifa diimaa shafaqul ahmar ka jaaniin sani, ka waqtii maghriibaa, waqtiin ishaa'ii jalqaba inni sun seenuu irraa jalqaba. Falaa uqsimu bishafaq jeeti. Ammaas, ammaas achi booda maaltu dhufa? Ifa diimaa kana booda maaltu dhufa? Halkaniit dhufa. Wallayli wamaa wasaq. Halkanittis kakadhe, wasaqa jechuun dukkana. Waan inni wali qabate jechuun halkan keessa wanni guyyaa mul'atu mul'ata. Walahu maa sakana fi lleyli wannahaar. Makhluuqa guyyaa cal je'ee rafaa oolu yookaan kan dhokatu, kan bakka jiru hin sossoone jira, ka halkan yogguu dhihe isaaniif guyyaa bari'u jira. Makhluuqa halkan cal je'ee taa'u kakka namaa, kan rafu jira, kan guyyaan isaanii oomishaa yookaan ka bittinnaawanii jira. Makhluuqa halkan keessa walitti qabamu cufatti kakadhe. Wanni halkan bahu ni jira bineensarraa. Wanni halkan guyyaa dhokatee guyyaa, guyyaa dhokatee halkan yogguu seene ala bahu ni jira. Kanneen akka bineensa waa saroobbatuus, kanneen akka bineensa lafarra deemuus, kanneen akka bineeyyotii adda addaati ni jira. Waan halkan kun walitti qabatu, halkan kun saatiraa, huccuudhaa, kafana. Waan inni dhoyse cufatti kakadhe jedhe. Wanni inni dhoyse gurbaa hamtuu dalaguuf jidaara jala dhaabbatuus numa beekha. Gurbaa hamtuu dalaguuf dukkana dahatuus numa beekha. Rabbiin waan dukkana san keessa jiru, waan halkan kana keessa dhokate cufatti kakhadhe maaliif tanaan kakhate? Ilmi namaa waan san hin arku. Waan namarraa dhokate ta isarraa hin dhokanne ta ijaan arku sanitti kakhate Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Wanni irratti kakhate sadaffaan halkan keessatti ammaas maaltu taha? Walqamari idha ttasa, jiini jia yogguu guutame faallaa walleyliif. Jiini yogguu guutame yogguu irruu irra yogguu guutame irra ifa. Jiini yogguu kudha afur kudha shan ga'e sirritti ni ifa. Jiini yogguu jalqabaa hatta aada kal urjuunil qadiim akkaa. Irinkillee yookaanis birinkillee bishingaa caphootti jalqabameet osoo deemu osoo deemuu guutuu ta'a. Guutuu hogguu ta'u san wastawaa jedhanii. Walqixa hogguu dhufe jechuudha. Safarri zaata isaa yogguu walqixa dhufe ji'a bal'aa zaataan taa'u sanitti kakata. Rabbiin hikmaa as keessatti ifa diimaa takka, ifa gurraacha halkanii lama, ifa adii ji'aa sadi'iin kakata. Marsaa sadii, kakuu sadii waan qabu.
Wanni inni irra kakhate maali? Xumura irratti ammaas wallaahiin kakhate. Allaamu laamul qasam. Latarkabunna wallaahi ni dabartan takka irraa takka innuma dabartanii obsi. Amma dura hedduu barannee jirra. Duumessa samii booda duumessi numa bittinnaawa. Goolaan sirra jirtu numa kaati jechuudha. Rakkoon sirra jiru numa ka. Dhiibbaan sirra jiru numa ka. Duumessi samii irraa hu numa kee. Ni laalattaa laalaan tara takka sitti numa cabsa. Quuqaan sif jiraa guyya tokko numa buqqaafata. Hiyyummaan sif jiraa guyya tokko numa irkata. Dhukkubaan sif jiraa guyya tokko numa fayya. Dhabaa si jiraa guyya tokko nu marka Joollummaa si jiraa numa dardaroomsa Dardarummaa boodaas numa jaarsomsa Xiqqeenyarraa gara guddinaa numa jijjiiramna Latarkabunna wallaahi ni yaatan bakka beektan hin teessan Akka daa'imni guddina saffisu haalli keessan numa jijjiirama ja'a Rabbiin subhaanahu wa ta, na'am haalli numa jijji yaroon numa kutti

gadii qabachuu hin qabu, dhoorkaadha. Amantii keessatti, diinagdee keessatti, dhimma mataa isaa keessatti, dhimma hawaasummaa keessatti, dhimma hunda keessatti gadii qabachuun dhoorkaadha. Ammoo Rabbiin abdii jala mureeti maaliin kakata? Ifa bariisa, ifa makhribaa diimaa takka, dukkana halkanii lama, ifa ji'a halkan kudha afuriitiin kakata. Haalli kam isinii turu feeta yoo jaamtan deebisuu hin dandeessan. Wallaahi akkuma ifni diimaan kutee dukkanti dhuftu atiis ifa diimaa booda dukkantiniis hin numa dhufti. Dukkana booda dukkanuma halkanii tana jiiniin walkan kudha afuriitis numa baha. Latarkabunna wallaahi ifaan jiyaa numa baha. Ifaan diimaanis numa dabra. Yeroon keessa jirtanis numa kutti. Rakkoon sit jirtus numa kutti. Dardarummaa teetiin yoo fuudhaa teesses numa fuuta. Ilmaanis numa arkatta. Sadarkaa irra jirturraa numa jijjiiramta. Irra kafatedda. Takka ifa gana ifa diimaan kakate. Lama dukkanatti kakate. Sadaffaa ifa ji'aatiin kakate. Afraffaa ifa mataa isaatiin kakate. Wanni Rabbiin irra kafate maali? Sihi mataa keeti maal kan je'u? Numa deemtaa bakka takkaa dachii hin dhiitin jechu. Numa deemta. Akki ati qabatte waa sirra hin turu. Qabaataanis numa dhaba. Dhabaanis numa arkata. Dukkantiniis numa ifti. Dukkana boodaas ifni numa dhufa. Ifa boodaas dukkanumaa jira. Latarkabunna xabaqan an xabaq famaa lahum laa yu'minuun. Maaf kanatti hin amanne duuba isin? Maaf jijjiirama kanatti ramanne? Nafsiyaa teessan maaf jeeftan? Qalama hiraaren, ablee hiraariin maaiif gattan? Hadafatti gahuu hin dandeenye mirqaana yerootiin maaiif gattan? Tamaalahum maaf hin amanne jijjiirama kanatti? Akki kalee dabre waa arraa mii? Inni dhukkubsatuus numa wayyaawa, tara takka sitti numa cabsii jechubbaa keenya. Salima laa tahzan maaf hiraarta duuba? Maaf waan itti gahuu teessuuf maa rakkata? Umrii kudha shanii yoo sii qabe digdamii yoo sii qabe naftu xabaqan an xabaq numa deemta hin rakkatin jechuun takka. Gama rakkootti Latarkabunna wallaahi ni deemtan ni seentan xabaqan sadarkaa takka gadoos yoo ta'e. Fooqiin ol koruu fi gabbuu hin qabdu? Ol koruu qofa qabdi fooqiin? Liftin akkuma ol nama baaftu gad nama buuftu hin buuftuun seha gadoo hin qabdu wallahi latarkabunna gadiis numa kortan xabaqan an xabaq yoo diddan gubbaarraa gadiis numa buutan famaa lahum lahum maa tanatti naman kalee miskiinummaaf takkaa rakkoof takkaa waan sirra jiruuf nama rabbii taatee harka rabbi jala qabdee saffala wal dhaabbattee guyyuma xiqqosa sirraa jijjiirame ni jijjiira latarkabunna wallahi numa deebita bakkarraa dhuftetti Qur'aana dubbate. Ni'imaa akkatti if harkatu if fiifnu wallaalle malee akkatti finnu wallaalle bar nuti. Akkatti tursiifnu wallaalle. Ammoo Rabbiin katabee jira latarkabunna wallaahi ni yaatan. Eessarran fakkeenya godhe ilmoon haadha garaa teessu tara takkatti hogguu yaroo takkittii qabamtu sanin mucaan baatii sagal xumuree madhalachisuu hin danda'u. Hin danda'uu Rabbiin ni danda'a maaliif garaa keessa baatii sagal maa tura latarkabunna xabaqan an xabaq mucaan guutamaa deema qeensitti bahaa rifeensitti ba guyyaan rifeensitti ba'uu fi guyyaan qaamni deemaa deebi'u gos tokkoo miti ji'a lakkaawwachaa umriin itti afuufaa Ruuhin itti afuufama, bishaan irraa dhiiga jijjiirama, dhiiga irraa foonitti, foon irraa lafetti, lafee irraa namatti, nama irraa dhiiraa dhalatti, dhiiraa dhala irraa guutuu fi irrutti jijjiiramaa deema. Faizan waba'ada zaalika yogguu malqatee dhalatu, daa'imummaa irraa gara isa lafa irra deemu, isa hombolu, eegas booda isaa ho, lafa irra shorroqu, eegas booda isaa siqu, eegas booda isaa fiigu, eegas booda isaa guddatu, xabaqan an xabaq.

Tokko isuma dukkanaa fi ifa addaan wallaale harkuma afaan jiddu koo oolte rakkoo himii yoo jaaniin sarra achi dhiheessee himu hin qabu ballina himii yoo jaaniin ballina himu hin qabu ifa makribaa diimaa san fakkaata jee sun keessaayis waan baane waa dukkana keessaas hin jiru latarkafunna maal jeen duuba rabbiin san falaa uqsimu bishafaq jeeni jee Tokko kan kute ka. Kan kute ka keesha humaa hin jirre, ka lafa humaa hin jirre, ka waan nyaatee dhugu hin qabne. Akkasi wajji dhukkubaatti jira. Akkasi wajji jaartiin dhalaa deema. Akkasi wajji ilmoon fayyaa hin qabu. Akkasi wajji wanni takkittiin qabu akkasi. Itti oofi gaa. Kana maal jeen? Wallayli wamaa wasaqa jeen isa dukkana seenee jiru jechuun. Dukkana tana keessa kufuu qaba? fufu qaba. Fuula lameen jidduu, ija lameen jidduu wanni barreeffamuu qabu latarkabunna wallaahi numa dabarta. Aboo akkana siin ja'a Rabbiin gammade kaa. Wallaahi numa dabarta xabaqan akkatti jirtu kanarraa karaa itti deemtuu numa seenta gaa khalaas. Dukkana tana keessa yoo kufte sirra turti jechuudha. Isa jii aduun hin Isa jiini beheef san ka halkan kudha afuriitti sabaa uzaan ifuuf san fayyaa guutuu qaba akkasii wacci hiraar silaa duniyaan hiraar hin dhabduu mee waan sif jiru himi jaaniin rakkoo himuu kan bee keyrii himi yoo jaaniin hedduu kan lakkaawu ji'a halkan kudha afurii jireenyi kan tee ka mirgallee isaaf galuu baattu afreejiin keyrii isaaf guddoo tee Latarkabunna wallahi numa sharafa tunis aboo ifa ji'a irraa ifa aduun numa jijjiiramti jettu ifni halkanii waanuma hin qabu jedhan wanni halkan keessa hin mullanne numa jira ka adiin itti bahuus numa hin jirtu numa jirti. Yoo kana didde immoo dukkanaatu as deema. Latarkabunna xabaqan an xabaq, famaa lahum laa yu'minuun. Akkana, yaroon nu mahutti ja'a Rabbiin kun, dhugaa miti moo? Yaroon nu mahutti siin ja'a. Yaroon ni dabarti. Latarkabunna xabaqan an xa, guyyaa tokko ol numa godhattaa, guyyaa tokko onneen toohidaa si rakkatte tun numa fayyiti jechuudha. Rabbi nu haa fayyisu. Wallahi ni danda'a inni nu haa fayyisu. Akkana abdadhu gaa fatanaa tenya fatanaa tenya jirti malee dubbiin ta rabbi duraa haftee miti adda baanu malee immoo hin dhuftu tokkoo munaafiqa ta'eetuma akkana diin dhoyfatee akka daaneewoo diin nyaataa tokko asuman lafaa ka'ee imimmaan toohida kanaa buusaa tokko asuma duniyaa duniyaaf jecha diin jijjiiraa Nama basaasaa, kheeyrii hamtu jijjiiraati, nasriin dhufti, kan gadda bahanuun dhuftu, latarkabunna wallaahi warri dhugaa sun numa tarkaanfattan. Abdadhaa iznii Rabbiitti haala tokko irraa tokko numa jijjiiramti. Quraanaa je'aami? Nuu je'e mo? Wallaahi quraanaa je'e. Yaroon numa dhufti siin je'a bar. Ammoo nuti obsuu hin dandeenyu jarjaraan nuu haa rakkabu. Kheeyrii kaafachuu hin dandeenyu yaa obboleessoo iimaanni keenya da'iifa.

Nama Rabbiin baatirii isaaniif hin ibsin nama fedhe ibsaafi. Ka ibsu ni jira? Abadan. Ennummaan ifaa gama isaa Rabbi nu haa ergu. Yoo haqa jiru si garsiisu sirraa cufe dukkanuma keessa jirta jechuun. Inshaa Allaah dukkanti numa kutti. Isin halaakin! Ablee hiraarin isin ajjeesin! Fayya qabda abbaa kiyya. Itti baata boru dhufti. Boru dhufti. Ifa reefu booda dukkanaat dhufe. Dukkanataa booda bariit dhufa. Duumessi yoo guddates numa faca'a guyya tokko sirraa numa facaasa. Sirraa numa hiikkata. If hin hiraarsin. Waan harkatte Rabbii keetti shakkari. Ta dhabde ofitti sabbari. Sabrii fi shukriin sadarkaa ni korti. Sullama eega ol qabatte gad hin deebi'in. La tarkabunna ol kortan jee malee gad deebitan hin jenne. Ifumaa gad hin korin. Aboo muka gubbaarraa gad koruun nama halaagdimi jedhan. Ol deemun jirtaa obsi ati amma dura kanaa ijoolleedha xayyib eenyu akka baanu hin beeku gaa anumaa fi isin guutuu quraanni nama dubbisne hin qabu nama hin dubbisne hin qabu achirratti bal illadiina kafaruu yukazzibuuna rabbiin waan keessa isaaniitti dhooysame ni beeka jeeti warra amaneen jazaa isaanii khattamee jechuudha

Magaalaa teenya maa dubbataa yoo jettan akka feene goonaa jechuudha. Dubbachuu hin qabu quraanni? Ee dubbachuu qaba. Mee magaalaa akkatti carraaqqatan himuu deema gaa suuraa kana keessatti. Yaa Rabbi nu qabi. Waylun laga azaabaa jira. Waylun way halaaka. Waan qubatti lulan san. Waylun way halaaka. Lilmuxaffifiin. Warra hir'isaniif laga azaabaa jira. Waylun khasaaraa jira. Tirfii miti. Waylun khasaaraa jira. Lilmuxaffifiina warra hir'isaniif khasaaraa jira. Warra haqa namaa hir'isan. Warra haqa namaa hir'isaniif khasaaraa jira.

Murtii Qur'aanaan ala deebiin hin jiru. Waylun khasaaraa jira, tirfii hin qabu. Horiin lilmuxaffifiina, warra hir'isanii khasaaraa qaba. Waylun khasaaraa jira, lilmuxaffifiina warri hir'isan khasaaraa qaba. Ummata akkam? Allaziina isaanowwan iza ktaaluu, yogguu saffaratan.

Walta'anii yogguu namaaf saffaran, takkaa yogguu namaaf gurguran, ow wazanuuhum, takkaa yogguu namaaf mizaanan, qiyaasan, yukhsiruuna khayrri isaniif khasaaraa jira, halaakaa jira guyyaa boruutis. Alaa yommun san herregu Alaa yommun san yaadu Ulaa'ika ormi sun Alaa yommun san yaadu Ulaa'ika ormi san

Ulaa'ika ormi eerrisu san, annahum isaan mab'uusuuna ni kaafamna jechuun seehaniihiya. Ila achitti suuraan jalqaba irratti ergaa tokko, ju'ulaa jalqabaati. Qilleensa yeroo duraa kan waa'ee magaalaa, gatii, waa'ee gati'ii, haqa namaa jidduu addaan eegu jechuudha. Qur'aanni waa hunda ni dubbata akka ta'e amma dura waliin barannee jirra. Har'a waa'ee gatii magaalaa, Yeroo akkamitti Addaam makhluuqa eege? Namni Rabbii fi isa jidduun nagaya tahe, waan fedhe nyaatee, waan fedhe dalagee, waan fedhe irraa wali qabatee jannataan seenaan hin yaadamu. Har'a haqa namaa akkatti namni wal irraa bitee gurguru nu barsiisuuf deema. Akkamitti bitatta? Akkamitti gurgurta?

Jektaaluu jechuun yoggaa saffaratan jechuudha. Yoggaa namarraa saffaratan akasaanii galfachuudhaaf je'a. Yookaanis nama agartee namarraa bitachuudhaaf jecha yogguu saffaratan je'a. Alannaasi namarraa yogguu saffaratan je'a yastuufuuna jechuun warra guuttatan saniif laga azaabaatu jira. Warri yogguu namarraa saffaratan yastawfuuna jechuun guutuu barbaadan saniif laga azaabaa jiran muujayya. Waan lafatti hafe hir'isuudhaaf haqa namaa kan lafatti hafe hir'isuudhaaf jecha yastawfuuna irra buusi irra buusi irra buusi jechuun warra waan namaa hir'isan jee.

Dhoowwa sanuun takka waan qiyaasa ta'u yogguu meetiraan qiyaasan ammoo jee yuqsiruuna warreen hir'isaniif laga azaabaatu jira jee abboleesso ummata gara lachuu jechu wa'izaa kaaluuhum yogguu ifiif namaa saffarani waan namaa galchuudhaaf jechuudha takkaa liqii namaa kafaluudhaaf takkaa namaa gurguruudhaaf yogguu ifii saffaranii jee Oowwa zanuun takkaa namaa yogguu huccuu takka qiyaasan jechuudha. Takkaa oowwa zanuu yogguu waa takka namaa mizaanan jechuudha. Waan mizaana ta'u jechuudha. Waan mizaana ta'u yuksiruuna hir'isan saniif laga azaabaatu jirammoo jahayyaa. Achi keessan nama dadanii kan akkatti hir'isan hin beeyne jechuudha. Meeshuma mazzante qofa waa tokko ta'uu beeka inni bitatu yaa obboleesso. Hangi kun kiiloo giraama takka yookaan kiiloo waan geessu takkaa nus kiiloo waan geessu jechuma beeka jee abbaan bitatu akka itti hirrisu namtichuma saniif beeka warra mola saniin hirrisuuf laga azaabaatu jira jee yookaanis kasaaraa jira horiin san abadan hin guddatu bakkuma takkaa dachii ni taji alaa yazullu jechuun sa namni san hin seehuu hi takkaa namni san hin yaaduu jeya.

Warra nama gaganii fi warra nama sossobaniif jechu, alaa yazunnu see isaanii yaadanii, kaanee fuula Rabbii dhaabbanna jechuu yaadanii jee liyawmin aziimin guyyaa guddaa saniif ni kaana jechuu yaadanii jee guyyaa guddaa guyyaan isa boodan jirre saniif kaanee dhaabbanna jechuun yaannee jeyaa Faalikul Ayyaami jechuun guyyaan sun guyyaa guddaadha, guyyaa namni tokkolleen keessa dhokachuu hin taane san. Yawma yaquumu nnaasu, guyyaa namni dhaabbatu san je'a. Qullaa kashiifa kan kafana hin qabne, ka mizaan hin jirre, ka meetirri mataa isaarra, ka morma isaarra hin jirre jechuudha. Ka saffarri kiilootiis hin jirre, ka wanni namaaf saffaruus hin jirre san keessa dhaabbata jechuun yaadu je'a. Yawma yaquumu nnaasu guyyaa namni dhaabbatan san je lirabbil aalamiina rabbii aalamtootaatiif guyyaa dhaabbatan san kaanee dhaabbanna jechuun sodaatanii je namni silaa san yaadu waan namaa waan saamu jechuudha takkaa haqa namaa waan irrisuu fuula rabbii akkasitti dhaabbanna jechuu isaan hin seeyanii takkaa itti hin yaannee hi je abboleesso ayatuma hanga kanan jalqaba waa'ee gabaa fixe jira. Akkamitti ilmi namaa kasaaree dhume jee dubbatee jira. Formulaa namni ittiin kasaaru. Nin milkaawa yoo jettee fi nin kasaare yoo jette bitii gurgura kee keessatti yoo isa bitu taate akkatti bittu eeggadhu yoo nama gurguru taate akkatti gurgurtu eeggadhu jee. Hogguu bittu waan namaa hogguu bittu san namtichatti waywaachuun, jala deemtee tirfii goosisuun, irra keeysisuun, waan hafe san waan hirrifteef jecha halaaka jalaan baate. Arra hori namtichi ati irrifte eenyu? Abbaarraa bittu yookaan karraa bitachu jirtu sani. Arraas. irrifte jaamta ati jechudha yastowfuun guutuu ka barbaadan jalana jeyaanan janin hasbunallahu wa ni'mal wakiil shaa jala godhi wi galtee yoo saffarte cinaa baasaa ni ta'a irra buusi kaa isinuu kam irra buusi irra buusni irra buusi irra buusuu diddu harkaan fudhatee deem hin jiru akkasni nam tokko tuqutti hin jiru maata irra buus irra buus irra buus irra buusiin inumaa magaalaa taatee intaltinis waan irra buusi jechuu taa'uuf jecha waan irra buuftu san irraa irri akkasiimi irra buusaan dinne harkaan fudhateetuma deemu Tasanii itti gaafattan gaa. Tasanii aalima itti gaafattan obboleessa. Xayyib. Warra yogguu namarraa waa fudhatu takkaa namarraa waa bitatu guutuu guutuu guutuu barbaadu. Warra yogguu ifiif namaa gurguru takkaa namaa mizaanu takkaa namaa safaru yukhsiruuna irrisan. Meeshaa fuudhaniiti saanaa yookaan bakka itti naqan san bakka itti naqan hin dhaqan. Wallaahi namtichuma gurguruuf beeku. Bakka itti naqan hin dhaqan. Akkatti wanti san mazanantu beeka. Moggaa irra sii kaaya yoo fedhe. Yoo fedhe waan jalaa hiikan qaba gaa meeshaa. Meeshuma gurgurtu mizaanaan gurgurtu cufa baana. Meeshaa gurguramu hunda. Ammas meeshaa meetiraan qiyaasamu, seentimeetira huccuu safaruu. Kana cufa warri hir'isan laga jahannami gubatanii takkaa'u ni khasaaranii harka dhadhawatan jechu duniyaa tana. Khasaaraa jala Rabbi nu haa baasu. Wa sallallahu wa sallam.